Wara li Ġesù reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan, malli rah, inxteħet f'riġlejh u talbu ħafna u qallu, Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesù telaq miegħu, b'kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara, li kienet ilha tnax-il sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batiet wisq taħt ħafna tobba, u nefqet kulma kellha, u mhux biss ma swielha xejn, imma talli marret għall-agħar. Meta semgħet b'Ġesù, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar, għax qalet, Jekk immiss imqar il-mantar tiegħu, inkun imfejqa. F'daqqa waħda, it-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesù minnufih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa, Min mess lil Mantar? Id-dixxipli tiegħu qalulu, Qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi, 'Min messni? Hu beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġralha. Resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. Qawwi qalbek, binti, qalilha, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-sliem u kun imfejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu, Bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed l-imgħallem? Iżda Ġesù sema' x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga, Tibżax, biss inti emmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu, ħlief lil Pietru, lil Ġakbu, u lil Ġwanni ħu Ġakbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga, u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixhru. Daħal u qalilhom, Dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn? It-tfajla mhix mejta, imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċihom ilkoll 'il barra. Ħa miegħu lil missier it-tfajla u lil ommha, u lil dawk li kienu miegħu, u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha, Talita, qum! jiġifieri, Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum! Minnufih, it-tfajla qamet u qabdet timxi, għax kellha tnax-il sena. U baqgħu mibluwgħin bil-għaġeb. u hu wissiehom bis-sħiħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd, u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-Kelma tal-Mulej. Tifkir lilek Kristu. Inti tersaq lejn il-mulej bil-fidi li jistenna minnek? Nies li kienu għaddejjin minn ċirkustanzi taqtih il-qalb u wibsa Ma ħarġux iddiżappuntati meta fittxew l-għajnuna ta' Ġesù? X'ressaqhom lejn Ġesù? Għax fittxew xi miraklu? Jew għal xi kelba ta' faraġ fit-tiġrib li kienu għaddejjin minnu? Xi stenniet li Ġesù jagħmel għaliha, il-mara li kienet sofriet ħafna għal tnax-il sena sħaħ? U x'istenna li Ġesù jagħmel għalih? Il-missier b'qalb maqsuma li kellu bintu qiegħda tmut. Ġesù ittamhom meta kien jidher li ma kien baqa' ebda tama. Għax it-tama tiegħu kienet biss f'Alla. Hu l-issen kliem ta' tama lill-mara, Qawwi qalbek, binti! Biex fija jinbet in-nar tal-fidi. Il-fidi tiegħek fejqitek. Ġesù wkoll ta tama divina lil missier li kien għadu kif tilef bint għażiża. Il-kap tas-sinagoga wera kuraġġ u rriskja biex irrikorra għand Ġesù bil-miftuħ u biex stieden iċ-ċanfir ta' sħabu u niesu.

Fiż-żewġ ċirkustanzi, naraw kemm Ġesù kien jagħti kas persunali tal-bżonnijiet tal-oħrajn u kemm kien dejjem lest biex ifejjaq u jerġa' jagħti l-ħajja. F'Ġesù, naraw l-imħabba infinita ta' Alla timmanifesta ruħha lejn kull individwu filwaqt li hu jagħti minnu nnifsu b'mod komplet u b'libertà lil kull persuna li jiltaqa' magħha. Int tersaq lejn il-Mulej b'tama u b'kunfidenza li hu sejjer jisma' t-talba tiegħek u jaġixxi? Mulej, inti tħobbna b'mod individwali b'imħabba unika u personali. Miss lil ħajti, bil-qawwa tiegħek li ssalvani, tfejjaqni u terġa' tagħtini l-milja tal-ħajja. Agħtini l-għajnuna biex ningħata kolni kemm jien f'servizz għall-oħrajn. Amen.